Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l-, u anki l-. Jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħoddx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh f'għoxx kemm għandkom kollha. Keep it rolling, spoon everywhere.
You were rolling before. I miss you.
Jezzu. Kit kit daqqa mux toġob nisbur, ostja. Ladies and gentlemen, ġajna għawek. Episode iħor beautiful illum għana għanna guest speċjali, guest li. I thought he can use that much of an introduction, nasib jena. Ma nista l-ġenerazzjoni tana zgulli li. Eżat, cult, Cult legend ikolli ngħid il-fish, guys!
Jiena, kombinazzjoni għax aħna għanda xej ta' inside information, jek aħna nsaqsu hemm xi affarijiet li forsi dejja titkellem fuqhom. Jiena traw guys dil-mistoqsija l-fixa xi nsaqsu ilhom qatt ma smajta fajr żiena minn fuqek. Qatt. Like literally is the best guy da bis-serjetà jien nar daħu. Lesta telqet, telqet, ekk, ekk. L-unika persuna li nerda kulu, għal kuraġen. Li, li, li, le, ġifiri. Għadek ma lħaq, inti jidillek li lħaqt il-level tal-fish, bro, għazdi għamen. Għankat ta' tuti jek bla sens, u jena.
Mela, proset fish. Hello, thank you very much tal-istedina, tan grazzi tal-li ġejt maħna kif inti sibi, all right? All right, all right.
Grazzi l-kom. All good.
Ftakartu fija, ftakartu fija u kol tajjeb. Olli naqra l-fish jek tista' spuna xied bax. Ħa nagħmlu aktar maħal iħna. Eh, ħa nagħmlu iktar maħal eh.
Għana ħan ibdaw ma lajf fiex jek joġba kemma biex nsemmu waħda l-sponsors ta' show. Grazzi lil Sotto Zero tal jiġi jiprovdulna daw il-kejkijiet fil-free to eat, go ahead u kafejiet. Għanna u kollu l-Impulse Music tal-microphones, il-Roadcaster Pro 2, sant kollu li tisma' fudnejkom. L-online intimates ta' li seta taħt sexy li għedin nibsu palissa ħna u kollox iktar funky onlineintimates.com A to Z tal-laptop u tal-air condition naqa tech stuff. Air conditioner. Eh, air conditioner.
Eh, wija, s-sidem. Da St. Edward strikes again.
Air conditioner. U ringrazzjaw il-Patrick Prince jħor mill-ġodda maħna li The Case Factory checked out, it's, it's, it's fantastic. Um, custom made Għaw, mobile covers tal-luz tija. U l-axħar, but definitely not least, għanna l-Matt, il-rafori saw Matt Dash Photography, sibuħ kull imkien, eh, jek għadkom zon ritratti għattiċ, għal-mamudija, għal-divorzju, li tridu, eh, eh, jiprovdi kull tip ta' photographic service. Bomba, very good. U fiex, ma mela, l-assa ħna nistaw dur naqavu. All right, all right.
Aħna, di vera vera tajba xfiet, kellimna naqa ma sħabek. Sowa, biex nġibu naqax għalek nam, nam naqax. U ħriġna b'konklużjoni waħda. Għandek vera bżon tbiddilhom daw in-nies. Għax vera mtek tkin brother ostja.
Parsi mill-grupp naturali, il-karattru tagħna, eh, kollha jiġifieri
U li jekk ħax aktar impressjonanti, ma nafx jekk nistgħu xi għandna għandna nistgħu nsemmu naqa' nsemmu naqa' biċċa,

Sittax-il sena ħarab mill-isptar bi grip f'idejh. U spiċċajna li t-tabib iċempel lil missieru jrid iżommu jawk ċajdulu tiegħu pulizija jfittxuna. U kien żmien il-festa. U propjament spiċċa l-isptar għax dak meta jixrob jisma' l-dembu. Dembu jew demmu? Ma jkunx jista' jom. U biżna nomu qabeż U għeri.
Waqqaf, waqqaf dik il-bicċa, waqqaf, għax di mistoqsija vera importanti. Jafix. Nix kondizjoni għaddek. Li t-ixrob u t-insatew għax jisħan demmek. Eh, dik iva, dik darti għamilta. F'żewġ festi. Eh. Waħda kelli xi 13 mis se jizbal.

Għalli se jkun, xi ċest x-ray ġi li ħadd xtara naqra. Eżatt.
U insomma dil-biċċa ta' xogħol. Kienet pjanata sew u n-nexxiet ġifieri kif kellna f'moħħna.
Sirtu ħaraġ. L-ammont ta' xorb li bdej nixrob, bdej neħdilhom ifixkun tal-whisky minn idejhom, minn nies, tini bela minn. Glu, glu, glu, għakku fiex għad battaluli! Wassa da kol persona li bdajn nara fil-festa kważi kolla dortom. U l-festi fej, l-infesti, l-infesti. Dik ta' Stella Mares. Għaraj, ta' eh, Inti għet minn dawk li s-pur s-serkara f'kull festa ta' Malta. Ma konċ, ma konċ daqsek, ma konċ daqsek, imma peris li aħna dak iż-żmien konna jisna dik il-klikka tal-punks, tal-ġenerazzjoni tagħna, ta' qabilna sewwa. Eh, kanna dik il-ħaġa li fehem morru rridu nisfnu naqbżu u darba għafet l-enna kienem xaħat eh, li imur isegwi il-festa kien isu kif naqbad najlek uħet minn daw tal-festi tal-festi u għal webbinna biex immorru dil-festa. U morna insomma, qabel konna morta San Ġiljan, għax aħna propja. Int minn dik in-naħa, dak in-naħa, ġifieri? Propjament mill-balluta jien. Imma kont ikun għalkemm kont qottin jem, kont ikun ħafna ma' klika ta' San Ġiljan. U konna morru l-festi ta' San Ġiljan, insomma. U ma' di ta' Stella Maris, insomma, morna u Biex na ma nġebbidix ħafna xi jekk naqbad inġebbidu ma naqaf. Għanna ċans ma tiġaj l ħames minuti għaddi. Eh? Din is tal-masking tape vera fil-fastew. Insomma, l-ammont tal-kaħol, insomma, eccetera, eccetera. Ġejt patata, patata li bdew jgħidu li fiex. U, mm. xej. Ġi xaħat u tefali l-ma fuqi. All right.
Fej kont mal-arti ġviri, ħal mejjet fil-festa. Fuq xi għadba ta' xi ħadd. Eh. U f'daqqa waħda ġejt ħażin ħażin isni wajti għal Alla eh, hekk eh. ġifieri. Li ma naf ġara, insomma, ħadon il-isptar, il-fixxet imut waqqaf festa.
Mela, fattu jippanik jaw sabek. Dejt tajt inti dak naħat taslim u għek, taf xinqat ma kon naf. Il-lazy corner. Xi xini di, fejn, what is the... Dik il-lazy corner isibuwa. Jena minn dak li nħaw ma trabbejċ hemmhekk essaċ. Eh. Femta, eh, dak hemm xi parti hemmhekk hemm xi xi bar partikolari jintafaw fih hemmhekk. U kienu jintafaw daw in-nies ngħidulhom jiena Kif jgħidu ma jħobbux imorru għax-xogħol jintefgħu l hemm forsi forsi għalhekk ma nafx jien forsi. Ma nafx, eh, eh, ma Imma hekk nimmaġina jien għalhekk. Eh, hemm minnhom daf kull raħal issiba, ma ta' tasnima vera iktar famuża. Eżatt, iktar famuża, dammek. Inti ma inti inti. Kienet jisa dik il-post partikolari ġo taslima fejn jissib il-daw in-nies Intefgħu hemm relax ma marrax għax-xogħol forsi, you know. Jiena l-aħħar darba, jiena l-aħħar tipo Ma tista. Somma le vera x'naqalaw xi xebba ta' Kristu. Le le le le le. Ġib xejn. Vera vera vera vera vera aħjar. Aħjar xemek ibiħolla la drogi. Aħjar le vera. Tiġa kelli naqtalek mill-special party or li semmejt. Ejja. Ah, issa, ah.

Eh, għal raġuni ħabba mort iktar li nort, dejtila. U perset eh, Golden Bay narma bħala hawker eh, minn ċertu ħin. Eżat?
Minn ċertu żmien ta' isu għat jibda s-sajf li lem. U bad bdejt isni narma Ngħid isma' ħa nagħmel xi ħaġa oħra flok il-belt. Agreed, agreed, agreed. U mbagħad dejna tagħha naqra naqra ħabba biex tasal il-Belġi li għandek sija sija sija sija fil-ħin trafik mill-Mellieħa sal-Belt sija eh, fil-ħin. La la x'int mill-Mellieħa xabba li baħes. Il-Belt biex tidħol pers kien ikolli ħafna għodda jien biex naħdem dak il-ħin u hekk. Jekk ma tidħolx bil-karozza, tittimxija mill-forjana timbotta til-karretta. U għamil ta' kemm il-darba, eh, ġifieri. Però dejjem, dejjem kważi, ma nafx kif tiġri. Eh. Aw, fiex għandek bżonn xi ħaġa sibi. Qed nimbotta di, tlaqna sibi, kważi dejjem. Dejjem isib xi tajbe. Eh. Kważi dejjem. If you're good, you bring good. Fuq din, fuq din ixtieq insaqsik, ma fiex, ma di di wer titmen. Il-tmur dak it-tetu l-ara, men sħana sajf, kanser fil-ġilda men. Weċa tibla għalla xem, Kem iż-zob tista taqla minna senna taħuta men. Ah, eh, isma, jak ma tkunx taħsilom taqla, eh? Clever as Imma, imma, vera, it's a hassle, it's a tough job, u dejjem barra. Taċċajta li għal, helwa.
Għax taqla s-sinna.
Le, mu għal kem tista taqla minna, tissinna, jek biħka. Le, ma taqsin taqla. Le, jek ma taqla. Proset, bravo. ċajta jena dom. Ije, da propja.
Jek id-dom ma taħsila, għad-dom taqla. Eżat, ta' xina tlu kem iż-zobħa taqla. Eżat, eżat, jek id-dom ma. It-tartru li kollok. Eżat, eżat.
Ma,

Kellek il-full time tiegħek dak u kont tgħix, kont tgħaddi. Li ma l-legalità konta. Le, ah, le, le, ah, le, bis-serjetà, bis-serjetà. Eh, meta bdejt eh, artiġjanat il-belt, eh. etna qabel terġa' ma bdejt qed ngħidlek kont jgħat ma fitx jisni ħuta telat minn baħqaw minn hawn mix-xemxija ġiet fuq fitri għafġita karozza. U dik, dik. U aħjar minnek xorta.
Le, u dak iż-żmien. Għattilt nabda xi ħaġa, bla xogħol u da, u bdiet taqbiż li naħdem man-nies. Għattilt nagħmel xi ħaġa. U niftakar kont ma' ħabib tiegħi għalli għalli morru kellu vetrina sajra bil-ġiżirajjen u affarijiet.

U bdejn evvinta namel forum jien, ashtrays, eh. eh, incense holders u da, u tal-lajt naqammont. Għasru s-sanda, għallin għasanna naqaġi zirajjen, daw li d-dubbajna, tana kaxxa, eh. u jġi forsi kienem ħa. Jien naf, 24 item ġod il-kaxxa. Oh, Minn hemm komplejna, insomma n-nies qed jieħdu pjaġir bihom, bla bla bla, bdejt inżid naqra naqra. Eh, Xim, Bat eh, namel da tribal necklaces. Dak iż-żmien.
Dak iż-żmien.
Il-mikrofon fiex jek tagħmlu. Ejwa, ejwa. Għax qed nibża' jidħol f'ħalq iġi nagħmelek.
Is-swet u kbir. Res, res, mhux problema. Sinti kont iddoq jew għadek. Eh, eh, le, imma għaw, peress li ndoqqhom kanta. Ek, ek, imdorri nżommu, ek. Eh, vera, vera, vera. U minn hemm ġviri splodejt bi tribal necklaces un bat. Ejwa, xon bat,
fil-bidu l-Maltin kienu jibsu dak tal-ġenerazzjoni niftakar jien, il-lewlu. Inkella xi ġiżira għana tad-deb Jew forsi tal-fidda. Inkella kien hawn dak kien hawn dak iċ-choker kellu tlet kuluri għaw. Proset, eżat, eżat. Mill-oħxon għall-irqieq. Eh, Mamur jew bis-seashell jew kokonaċċell. Issa, daw fejet, fejet li tmur mort tarma, tkun tarma l-belt, kienem ħafna iżjed bħalek, ma konx Ara, ara, meta bdejtin kienem xie tlieta fuq il-jewelry, jew tnejn, U kien hemm xi nies jagħmlu arti oħra differenti fil-bidu li bdejt, jiġi kont wieħed minn mill-ewwel ħamsa forsi li kien hemm fimta. Però li nista' ngħidlek biex xogħol mażmi bdejn nikkreja irnexxi li nagħmel suċċess. fil-mija.
Però sfortunatament kien hemm ħafnejra. Ekkon sa kien hemm kien hemm naqbif u terf. Kien hemm ħafna kien kont nista' ngħid li kważi kważi ddeċidejt.

fil-bidu net net. Bil-żoppja tirċevuta.
Le, le, ah, battu mort, battu mort emmek, vera jien. Eh, Madonna, xkon qed ngħidu palissa.
Fuq il-VAT. Fuq il-lejn, eh, eh, fuq il-hatred, eh, hate. L-ewwel ewwel fuq il-VAT.
Fil-bond daħan ikklirjaw l wismu.
Fil-bidu, fil-bidu di li insilt nar mal-belt, l-akrib ta' xogħol u xejn, jiena Amor, ħan naqla li jela. Eżatt.
U għaddiju li rrit namek sib ta' xogħol xej. Assaj kas. U ġi fuq għalli. Min ġi fuq?
Daw tal-kodba jew hekk għalli għandek sib ta' xogħol int. Qed sib ta' xogħol int. Ah, ah, ah, Tal-kodba min, eh, eżatt, l-agenda.
Daw tal-kodba ta' xogħol għax dak iż-żmien bi ktieb. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Eh. Għalli għandek tib ta' xogħol, qed ma naħdem ma' ħadd.

Għalli ktib, għalli bħal da, xumma jenna f'niktib.
Nebda kriterju. Għalli le, għalli da ġos għalli kem tamel, kem biħħejtu, insomma. Għalli u id-data u t-firma. Għedtlu all right mela, ħassu x'irrid nagħmel. Qalli mur il-VAT department, qalli jagħmlu ċertifikat. Eżatt, balla ħesel insomma. Ma nafx hekk kienx l-ewwel ktib u mbagħad għandek il-VAT u mbagħad L-ewwel in-numru ta' xogħol. Qatt kien hemm dawk l-oħrajn li kienu jeħejtjaw miegħek ma kinux jagħtu VAT u kont mortu gżaħħom dak mort Dak kien li passaj minn hemm. Dak mhux qed jagħti l-VAT. Le,
Minn hemmhekk, minn hemmhekk imbagħad għamilt kollox eh, kif suppost eh, eh, u vera tittoqgħod attent, eh ġifieri. Fil-mija oh.
Kienu fuqna qed ngħidlek inkollu ġejjin u sejrin. Sharks, mela jkunu hemm wara xi bux. Mela, mela, mela, mela.
Li ba ċoppetta minn il-ġefuta tagħna boys, giu, giu.
Le vera, le vera, m'għandekx Kif naqbad najlek, eh, għandek periklu tissokra, Ħessil talla.
Eja barra mhux jgħat, femni, tipo, ma tafx minn hemm hemm ħafna nies u. Kolħat fil-verita jgħamil da. Emma, Kif naqbad nejlek, kienet vera li għastisti tamil għammek il-bet. You need a hawker's license, you can't go ahead and do these things like blood. Umbat li ġara għammek il-bet sfortunatament vera

Pendent, pendent, għax vera sa pendent kienet. Kem kienet kbira mela ż-zibġa ta' eh, Nejle, għaw, mux bieċajt nejle. Dak zob, vera, ah, litri li zob, vera. Kem kien, wej, wej, le, le, le, mux kazin, mux kazin.

Għax aħna, aħna, aħna, aħna, nitkellmu fuq iż-żibeġ. Il-sabek ukoll kellimnihom. U ma qalulna. Ġifieri I can I can pretty much quote ġifieri li intom tħobbu tmorru post imwarra palikom. Mm. Issa ma qalux għalfejn. U għalhekk ħansaqsu lilek. Issa dan hemm ġiex raġunijiet għal tmur post imwarra. Jew biex tieħu nejka, Jew biex tuħu skos drogi. Memx, memx, memx raġuni oħra. Ma jistax, jek tgħid tmorru, jek tgħid tmorru tajdu li posta ta' Rosario u hekk ngħidlek għata. Le, le, dawk it-tnej, all right. Ma titissa toħra magħhom. Jalla, u tista' sewda. U tista' sewda.
Titissa toħra magħhom.

Jiena, il-ħaqtek vera, kont għad nizar meta kont kont il-king tal-belt. Għan iftakar meta kont nidħol mommi dejjem istik nittaqbadni minn idi. Iftakar PJ. Taqbadni minn, ejja la għad dak il-xitan. Mela, mela biex. Kien ħab, you were one of the first naħseb bħala f'tattoos, fl-uċuħ u daw l-affarijiet u style. Naħseb kien wieħed mill-ewwel tal-ewwel għax jiena niftakar ukoll meta bdejt fix-xena tal-metal kont nara ħafna u kont ta' dan. Pala tattoos spikkajt forsi naqra iktar għax kien hemm Kien hemm ovvjament. Fil-perjodu tiegħi kien hemm min għandu tattoos ħafna ħafna aktar minni fir-realtà. Fil-wiċċ imma forsi kont tara jinnaf dak iż-żmien jew Xi ħadd għadu joħroġ mill-ħabs ikollhom ġieli simbolu hawnhekk. Imma ma niftakarx li kien hemm ħadd ieħor fil-wiċċ li forsi kien hemm xatt fil-perjodu tiegħi kellu ġorasu. Eh, imma naħseb ġolwiċ ġolwiċ naħseb kont l-ewwel wieħed Malta. Jiena jiena naħseb.
Agreed, agreed.
Meta milta. Però ġorasi jennejlek ma nafx konna xi tlieta erba bittatus ġorasna ma nafx minn kill l-ewwel wieħed ġifieri. Meta miltom ta' għajnejk.
Fix. Eh, naħseb jien, ma nafx, bejt minn ta' 20 ta' naħseb kelli. Bastjament, ah, ma l-ewel mela. Bejt minn ta' 20 kelli minn s jizbal jien xaħġek kienet. Għad minn penġejtom kont. Eh. Jista' jgħid, tista' tajt jew le? Tista' tajt jew għandek problema. La la laqas jiftakar aħba.

Għax ma l-ħagġ. Leva, leva, leva.
Stja fiex. Le, da, minn għalija Tony, t-salsettu. T-salsettu. Ix-xie. Ix-xie. Għax un bat kienet ipinġi li t-tifel tijaw, għaw, Wayne.
Niftakru meta kien miet dak u xieħ kien kien kien. Bobby, Bobby. Bobby, Bobby. Eh, Bobby l-istess wieħed qed tgħidu l-Bobby għax il-Bobby. Bobby, Bobby le. Kienu l-istess minijiet, Bobby u Tony Salzetto dak iż-żmien, l-ewwel tnejn ta' Malta. Eżatt, eżatt, eżatt.
Jina l-Bobby dem niftaħ, Tony qatt ma smajt biha stja. Inti kont għadek qed tgħix id-dar meta għamil dawn l-affarijiet. Mela, eh? mela, mela. Inkwatajthom mela. il-ġenituri kontra Le, le, issa miss le jiena ma tantx, eh? għamilt speċi ta' bużollotti, imma ħafna, imma xi darba
Imma meta kont tiżar, ommi dejjem qed tgħid l-iktar L-iktar jew l-inqas kif ħanajda. Mill-aħwa kollha inti l-inqas li tajtni. Trabil.
Inkwi. Eħe, eħe, eħe.
Minu hu kell ċapo jew inti. Bizzar, jorkin.
Jorkin.
Għamil timestamp spoon.
Pero, mbatt leġara meta meta bdiet tinduna li li li Stefan qed isir il-fix, qed isir ektar hemm qareb. Xorta Agħmel li trid, ara ma jiġix xi pulizija u jgħidli weġġa jew Dik għamel hekk, jew l-importanti. weġġa xi ħadd. Good, good Eh, value.
Bi jagħmel li trid.
Ara ma ssirx dik. Għax Eh, ovvjament problemi għalik, problemi għalija. Tmux Problem- ħabs u hekk jiġifieri, tinsel tax. Kollox, u, eh, pija. Jekk tista, please, Anke- jekk jogħġbok, li li taxxi, anke nħeġġa kemm trid.
Kemm ma taxxi li xebba ħessi. Le, le, le.
Kien- Kienet, eh, kif naqbad nejlek.

ħafna mal-widnej u ġili xi katina. Imma mbagħad il-piercing dali nafu l-lum man nipliet u għaffaj ma kienitx għadha teżisti Malta. Infatti aħna xil ġiti sa komuni di tal-imnieħer, ridna nivvintaw jina u il-grupp li konti kum maħom dak iż-żmien. Ridna nivvintaw piercing. Ma nafx minn fejn ġiet hekk ġo moħħna, għaw jien għamilt waħda ġo idi għaw. Dat għandna xi 13 sena, eh, xi 13 erba. Ma kienx trouble maker.
Imma Eh, Siebi John! Le, le, le, ah, ah, wieħed minnhom ġodu friħ.

Eh. U għamilt nervi għat issa l-oħrajn kollha sabu post oriġinali fejpi għat maċikku. Owejja, oh, maċikku. U bdejni profan daħħal il-piercing jek. Eh? Inti! Ah! Le. Eh, eh. Oh, imma, imma, ifimni, ifimni. Ifim, mux madi, ta' mux madi, mal-cover. Xorta ħazzi.
Mal-cover. Ifimni.
Mal-cover.
Għax mal-cover all right, Mal-cover.
Ole, xorta. Imma, Mal-ġarretta ma taħt iġifieri. Eżatt, eżatt.
Ma stajċ namela. Zgur li ma tistax.
Sibt, ah, mort insib musmar naqra rqiq. Martell. Mux minn negħed najlek. U dak iż-żmien kont ivvintajt tamara bil-bricks jien. Pereżempju, qed dak iż-żmien il-monitor Commodore daqshekk. Allura il-ħajt kellu jersaq iktar law ħabba l-monitor. Dak iż-żmien. U tfnajla kelli di l-amara bil-bricks. U kont zbaħta sewda hekk di l-amara bil-bricks insomma. U tfajt bil-Malti il-cover. Sewwa, tfajt fuq il-bricks.

U dak iż-żmien kont tlajt Ġermanja, ħadt kors ta' tattoos, insomma jien żilt Malta biċ-ċertifikat għax dak iż-żmien jekk ma jkollokx aw ċertifikat, għadni nkissirha meta kont żgħir kont qlajt kopji fuqha di. Ċertifikat, meta kont żgħir qlajt kopji, qedtilha ċerfitikat. Għalt li għajda sew, għettela ċerfitikat. ċertifitikat, għalt li. ċertifitikat.
Alla, alla, xkem, jgħat ħazin. Għaxan kan tajba għawa, ċertifikat. Inta għadek ġej minn xi festa jew fiex.
Ah, għax issa, issa mux ħanajda sew. Eh. Xorta mux ħanajda sew. ċertifikat. Eh, ċertifikat.
Il-fix. U persi bdaj rajda ħazina għal fi għamil għal 200 darba. Ella, ella.
U xorta ħarġit li jek, issa notajta.
Ma tantx ħadd ma dil-biċċa tax-xogħol. Issa issa ngħidilek issa di. Mela, xi trid, mela, mela, mela. U insomma, meta meta
Bdejt eh, esperimenta bit-pinġija. Bit-pinġija, eżatt, kont mort eh, Insomma, għand ħabib ieħor biex forsi nitallemna iktar minn fuq u jgħini naqra u għati pinġi fuq insomma u da. U batet l-ostja nixtieq nagħmel xi ħaġa fuq ċikku jien. Għalli għalli ndawwari. Insomma. Għalli normal, għalli they come and do it even if a woman, you know, they do. Everyone, everyone, relax, normal. Għetlu something small tajjen. Għalli wadju, għalli wadju għant. Small kella tiġi vera small, għax ma tanċej ma tanċej fej tagħmel, ġifieri. Litri ma stajx nagħmilhom capital letter żgħar. Font 3. Żgħar kelli nagħmilha. U għetlu iktib li xala. Li xala biss, tul komplement mux ġajja de. La zombi. Iġviri għandek fuq dikaw fuq il-sejjit la suq. Eh, eh, ma bata xlam li għana, le, u fuq, u fuq. ras Le, fuq.
Il-ġisem, fuq xaft.
Fuq l-alla, fuq il-pajp, fuq ah. il-pajp. U daka, daka iqum, lek, jow, ah. kollu, le, le, le, eżin ikollu ah. jġit, leġit, kollok, leġit question, ikollok tqajmu, jow jamlu lek riqet, u tġebbet iskin.

Tal-eta tiegħi u hekk. Eh. U eh, fiex kemm għandek tattoos u jibdew jgħoddu nista' noddhom l Pate, eh, ġili għajdu li huma għandek xi ħaremu. Najdu l vera? Għanara, tmur tajt il-ħabiba taka. U kolla jġebdu darba minna mux bil
Rajta ġaħin. Nirringrazzja, nirringrazzja l-daw il-nisa, għawet najlek. Twal, twal. Aktarx, aktarx xala ħajkolli nżid xi ħaġa oħra, eh? Id-defertu.
It's a good conversation starter, vera. It's a very good ice break. Mela, eh? mela. Le, ma mor tajjeb, mor tajjeb, vera. U dan ċert, ċert li ħafna nies ukoll apparti li saqsaw kantek xta' tuma zoppo, għax it's a very natural question to ask. Ġili saqsaw ċert, il-fix mi fejġit. Ejwa, ejwa, ejwa, ħafna, ħafna. Vera kurjus.
Ħafna.
Mux għax, mux għax, mux għax fish gold fish għandha memorja ta' 3 sekondi. Eżatt, li għandha qed tipprova li għandek it-tija. Le, u mux għabba fek. Le, le, dik darba eh, l-missieri għaddi għallu ħafna ħbib. Eh. U dejjem għaddew ma nafx, jien naf. U darba jgħid tirrilax ma' missieri hekk qed ngħidu kelma u missieri kien kollu ngħid ukoll kien isu ħabib tiegħi fl-istess ħin mhux niċċajtaw u dan Tajjeb hu. pep joint ħdejh hekk mhux ma kienx fehmtni. Eh, Però darba minnhom eh,

Il-trailer tal-programm, għaw, Skonta dejli, skonta dejli.
Mela, fejn ġiet il-film. Tajba, toħroġa bil-bit, skonta dejli. Eżatt, dejli. Fuq il-fix, jgħamil fejn ġiet il-fix. U somma, saqsejtu l-missir, għet l-osma. Għax il-missir fix kod najlu jenu għol. Jien najlu fix u għajli Steve, għax u l-fix propja. Eh. Jiġifieri ġejja mingħand missieri l-fiex. Għedlu għal xi xej għala wilek di tal-fiex. Għalli xej ta' barra minn hawn. Ta' għalli kont ma sibi, għalli kont għadni żgħajjek żagħżugħ. Għalli morna ħdej il-baħar. Sraqna bank.
Għamilna hold up għax il-fix muxej ta' muxej speċjali. U da għalli għalli morna ħdej il-baħar insomma. Għalli Qalli inqab żidtli qalli qas tara mara qalli qalli tgħaddi mara kull kull nofs siegħa. U sieħbu qallu hemm hawn xi mkien ieħor m'hemm missieri qallu għala qallu qallu Ma ġajna tħalli tħalli fidejna dowar. Kull dawar li tagħmel nibbipjawha they won't come out. All right, all right.
Skużawni.
Skużawni, għara di.

Imma għaliex tiġi ħuta? Għax ħuta speċi ta' xi. Qed jiffixjaw.
Qed jiffixja. Eh, L-astja, rajt vera xejn speċjali, mela. Xejn speċjali, xejn. U inti speċjali. urittu hekk. Eh, U hu propja kien il-ħuta. Jiena kont hemm forsi tidħol xi gazim miegħu hekk. Eh, Inti l-gapi.
Ara ara l-ħuta.
Ah, ħuta żgħira. Ċokolata.
Ċikkulata jestri. Għanza ma kienux id-dawru jenu, ċikkulatu. Zajra, ħuta. Ċikkulatu. Zgur ċikkulata, oh, ċikkulata. Ħuta zajra. Ċikkulatu.
Linja, linja. Kiko, għaw, kiko zgur jek kien
U fiex, serħinna rasna fiex. Min kien jgħidlek. Huta zaħira, ċikkulata, ma kienx li bes libsa twila bajda u jew sewda bil-kullara u. Għana, għana, emma, emma, emma kollox jistajgu.
Tal inti l-fix annimali tħobbom? Ija.
Ti sekonda di, ti sekonda di. Bella, bella, bella. Ħaj boss. Konnet nejdu, konnet nejdu.
Reġosti! Tal-ostja! Tal-fuq!
Tal-xiex! Tal-xiex! Tal-xiex! Imbat, imbat, eh, Ska, xibdejn ikber, jien ska li li daw dawru li fix. Mhm. Eżatt. Mela l-ħu ta' jien il-fix, un baddaret li l-fix u gol. Estja, eh, tajtu l-missier. Iġiveri u l-ħu ta' propja jina. Għax minn ta' sliema. Misseri kien mill-imsida toqgħodlu taħuta għax fil-baħar, jkun hemm ta' sajjieda. Ta' sajjieda, imma jiena mbagħad eżatt, pers għandna aktar mewġ u hekk. Bifix.
Biex fil animali għedna animali animali tħobbom.
Nħobbom, nħobbom l-animali, imma
Intrigu. Intrigu kbir, intrigu kbir. Jien hekk iddeċidejt, eh, jien għandu kemm mitlu l-guinea pig minn. Vera? Ejja, noħroġ u nsibu stanga. Mhux binnejk lek hekk jasaw għamil qalbi, eh? Jiena eh, ħobbhom imma tnejlek. Jiena jiena vera sfortunat mal-annimali, jiena pereżempju riċent. Eh. Ta' inti kont ġilja tiegħek tal-asfur. Dak għandi asfur jien, qed tiegħek fil, qed tiegħek. Jiena għandi asfur, ah, morini

Għax da, Amorin, Amorin għant il-vet. Amori, me- opera kuli, 45 euro, strajt nishtri seba ġodda. Għax amorin xi 350. Strajt nishtri seba ġodda. Imma dal-ostja bed ħassartu dal-amori, għax da vera għadda minn affarijiet kbar, għanajdlek. Da, da kont ġibt lilu l-ewel. Eh.

Għadda darba minnu mor banna netlu għana raw insajbru nsibu baffi. Għatlitu, men, għatlitu xqalu li l-lom l-lom għaw speċi ta' toqtolom it-tfal. Istja.
Meta wara ftit. U darba minnom, un bad di l-ostja mara tela da t-tumur u koll. bħalma tela l riċentament l-asfur tiegħi, tela l ukoll u operajta wkoll 45 euro oħra lila. Zoq minn miet ġifieri sajn. Zoq ġan segalek, għan segalek, għax jiena dan huwa prequel li qed eh, eh, eh. U fejjaqta u reġa' telala dal-ostja tumur, u bat il-vet għalli jisma' għalli dak issa ma nistax nerġgħu noperawha.

Jgħidu, le, la zobbi minnu da, jabduħi jwadbuħ l-isfel. Eh, eh. Tag live, big time. Jina naħseb li mista nibdaw daħlu għamalta din.
Kikul li krebew, brother. Krebew kmennu. Misna tkun tajba għax inti jek tgħid u milux rajt rajt rajt wieħed tipo, tipprova jiġġustifika Rajt mara għadha tkellem ma' xi ħadd, vegetarian da, extremist jiġifieri, ta' whatever, they have his own views. U di qiegħda tipprova. Shitty fucking views.
U hija whatever.
Imma di qiegħda tipprova tiġġustifika tipo imma l-jun, il-jun naturali u daka jiekol annimali oħra, ġifiri ma stax tgħid li ma tridx sħara fuq l-annimali, għax l-jun jikoll l-annimali. Għalli la ma.
argument, eh. Imma li la ma zopp, eżatt, għalli la li l-jun jikoll biex jgħid ħelaw imur ixom it-toqob ta' sru. Jena meta tħalt ma xammet li xi toqba ta' sormi. U kellu raġun, you can't compare like for like, ġifiri, vera, vera, vera ħessil. L-argument bazzu, l-laħam tiegħek, Vera. għastja fiex naqtek, u mux vegetarian inti, u. Kif, kif? Inti mux vegetarian, u. Le, le, le. Eh, all right, all right, okay, għax- Le. Għal-vegetariani għandi da' xejn. U anka dik jien eh. nara bla sens, dik jgħidu għak jien eh, mara, tajlek jien vegetarian. Umbat. Owejja. Owejja, vera. Jew vegetarian f'kollox, jew. Jew xej, għazel, u kun kun onesta mi. Ah, vera.
Eh, Mish ħatikol, tammatu. Emma.

Normalment toothpick li ktal jintuża, toothpick. Toothpick juża.
Xini, xini, għandek bil-fors turn-ons u turn-offs man nisa, bil-fors hemm xi tipom xi ħaġa affarijiet li ħajru, affarijiet le, xinu li ktar hekk. Li tħajjarni.
Ah, eh, turn-on għal-mara.
Jena, jena.
Eh, eh, mela. Il-part tal-xiftej tal-mara.
Li ma jinfetaħx? Li ma tparlax. Le, le, le, le, skont skont kif tibda tpalla. Jekk tibda tidħol fiktar melodjuż il-kantek. Ikolla li ħata fix jgħid. All right, all right.
Le, imma eħe, naħseb eh,

Ija, jiena hemmhekk li jkun iddisinjat sabiħ, kważi kważi kollox ta' ġifieri għax innaqra nkun irid.
Tistudja. Eh, eh, artistic, you know. Nara, isna nara statwa sabiħa. Eh, u nisa xqalu, xqax, għatqalu l-ek xaħġa tipu għalu l-ek kostja fiex zopp għandek, jow xaħġek, jow eh, jow eh. kemm minn tajjeb fda, xina jena xisa komplimenti għatma għalajt. Kelli ħafna minn daw, kelli ħafna minn daw. Imma Darba minna u Eh, kelli ħafna minn ħab pjaċir u ġiet meċi l kelma ma marruħa. Vox pop. Ġili ġiet l-oħra, ġili ġiet ċikka u tajli ċikka għalt li jint bomba. Eta issa tek il-hand grenade. Ara x'jidher le. Le, kemm iparlaw.
Le, imma imma tajba, tajba, tajba. Min jgħid li ma jparlaw x'in nisa jparlaw. Le, imma mbagħad, mbagħad eh, all right, hawnhekk qed faħru eh, il-dak tiegħi tipo li hmm. Eh, imma bat kien hemm affajt li waqgħu ħażin ġepe, eh, ġifieri. Eh, naf darba pereżempju għat Kelli date ma' waħda, per eżempju, u qed tgħajjat di u tieħu pjaċir, u mbagħad għall-modo f'daqqa waħda ħarġet wieħed daqshekk mill-kexxu. X'ħarġet? Lebba, lebba. Monstru.
Ejja, men, daqqa. Zom, zom, zom, ma x'fimtix li jufem. Eddi mhux, eddi mhux titnejjek bijjeda. Ġara!
Zoppettajt fiex kont tara da. Ħareġ, ħareġ monstru.

Oh, thank you, baby. U jitoħroċ il-monstru.
Eżatt, għax l ta' Mela, mela, mela, mela.
Xen, eh, eh, eh, hemm xi ħaġa iktar weird u stramba l Ora, ma zatix dak il-ħin, tipo. Uwija. Ma wara, u.
Forsi wara li tlaq tajlek kif. Tajlek kif għazzizni.

Mux għat għat ma nħob insemmi għax taf. Le, għaw irġiel li ma naqbilx maħħa, eh. għamlu xaħġa ma tfajla u jgħodu jikxfuwa, mux sew. Ma tgħidx minni. Ma tgħidx minni. Imma għaw għaw għaw għaw irġiel li jużaw għadik. Li ma naqbilx maħħa. Ħassemmi
L-att? Femta, imma mux mal-persuna. Eżat. Dik mis. Ejdinna min, eh, ah, mux mi ejdinna xamin eh, tejja. Mela, darba minna minn so, issa di jek tkun tinsorta tara l-programm u forsi tajt. Liba, u terġa jiena. Dik jien kont.
Eh, u terġa tkun trid terġa tamila. Eżat, eżat, għallak sinjura. Issa, issa, jekk, just in case, kun edha single u titterġa tamela. Eh, eh, issa, issa nizlu. Call me, call me later, 0004444. Kienet fiex, xamil, xamil ta' dinnejja. Mela, mela di, insorta t-wahda, insomma, il-tajna jena, jena u t-talija. U għalt li. Għalt li. Għax daqqa nsaqsija jien, daqqa saqsini hi. Eh. Għalt li bil-ġuħ ta'. Ettela, eh. ettela, mux immorru. U dak, u dak iż-żmien, dak iż-żmien, it-toilets tal-kokonat. Mela, oh, mela, mela, it-toilets ta' niġru minn toilet għal-liħu. Għaw, kienu maħmuġinu minn ah, mettare. Mela, mela. Imma ma tantx kellek għazla fejn tista' tmur. Yes.

U dak qed jistennew biex ipixxu u jiena. Eżatt, u hemmhekk taqla'.
U insomma l-oħra kif kienet kif kienet ta' ta' qabel x'kont qed ngħidu.
Tal-Askja. L-iktar sex experience. Eh, eh, u insomma ma sibniex. It-talija tal-għammu għadha l-post partikolari. U insomma, morna hemmhekk, qed naħseb buli hawn. Fej, fej, fej.
Dak dal-post kien fehem il-Millennium Chapel hawn. Qabel hemmhekk kien hemm xi kmamar. Qabel hemmhekk kien hemm xi kmamar. Isom abbandonati su Berix qabel ma rranġaw. Qabel ma rranġaw sew.

Qed nisma' tfexfix u nara koppja oħra ħdejn hawn. U aħna minn għalina li qegħdin jien hawn, insomma u qed nara koppja oħra ħdejn hawn. Għalt li insomma bidlet di. Eh. Ta' ma xfejħa morru l-lum ta' kullum kien biżi jistja. U tħanna.

U tfajn hemm insomma u bdejna. U insomma jiena kelli abtit inxomm il-ġobon insomma.
Ta' Hillary. U f'daqqa waħda, f'daqqa waħda nismek mat-tieqa. Inħares u nara xi saċerdot jew xi ħaġa.

Ta' dan, ikun hemm das-saċerdot hawn qed jismagħha jmur ibierek issa.
Kien hawn ix-xjat. Kien hawn ix-xjat fostna. Flok jgħidlek, flok jgħidlek se ta' twildet tarbija ġdida.
Vera tara, dak miflok positive out think, eh. li tara think positive. Le, mhux il-fix.
San eh, dak il-ħin forsi forsi isna konna San Ġusepp u Marija, fimta? Dejna nsibu x'imkien. Vera? B'reżatt. Le, le, seta' twiled bambin Ġesu ieħor, u. Eh, Dabel jiena.
Ah, Bil-mowħu kien ikun. Ġert 100% li kieku kien vera. Liħor rocker, liħor biker, u da bil-mowħu. Eh, Paċċert 100% li kieku vera da fader Hillary Clinton ma kien jgħid xejn xejn tara. Ramaw inna t-TV ta' għawek.
Joħra ċirru, joħra ċirru. Punk, jisma, jisma. Kien hemm kien il-punk scene kien vera kienet vera kbira Malta, ostja, niftakar fl-antik. Qabel qabel qabelna il-ġenerazzjoni ta' qabelna il-punks ngħidulhom iktar oriġinali. Kienu ri, laħa.
Ta' 70s u jintwilit jisu fil-pik tal-punk fl-aqwa tiegħu. 1977. Umbat isu late 80s il-punk beda jinqeleb naqa elettroniku, iktar electronic punk, isu pop. Isu punk pop, baqa d-dej ta' ma bat għal kollox jibda jiġina iktar kommerċjali, eh, radio. Eżatt.
Pero eh, jena dejn uħrod zaj, fil-late 89 kon ġan itla diskos kienu għandi 11 sena. U l-ħaq ċitlet punks, eh. wieħed minnhom il-ħaqt miegħu il-ħaqtu Qal li llum tal-aħħar bilda u bdejnu pjaċiri qed ħdej punk jien. Etlu jina punk u kol ta'
xarek nokli.
U dan somma niftakar għalli ħanaqta xari għalli jina t-nif. Ek, nu pieċi għax intqajt ma punk u da jgħajli jina. Speċi, mux ħaneqpa blimiċ ta' punk, għalli xorta neqpa punk minn ġewwa da. Għalli ma U jisni. Nfxil.
Għalla ġat nieħu pjaċir. Għajt ma dal-bniedem. Eh, Pero mbagħad konna f'xi tliet oħra mill-antiki, mill-antiki li baqgħu Erik il-Punk, eh, il-Rej, il-Bahri, il-Bahri, Insomma, forsi qed ninsa xi ħadd ieħor. Ma kont iddoq magħhom le, inti kont iddoq ma' xi ħafna minnhom, kont ma' BNI le? BNI, BNI.
Eżatt, eżatt. Tipo, dawk il-punks li niftakar jiena eh, mill-antiki, mill-antiki. Umbat, bdejna jisu naqqas biex tara punk barra vera rari Malta, tittara l-Lerik, jew tittara l-Bahri, jew tittara. Daw il-classics.
Vera.
U niftakar dak kien hemm ħabib tagħna

Mustja.
U daqsek, naqbżu jina u liħor, ronna punks, daqsek. Morna għattajna l-ħwejjeġ, daqsek, sinna punks. Sex Pistols kienu kbar. U bdajna, u aħna ta' 11 sena, jina u da l-istess persona, eh, ta' 11 sena, jina u xie tliet oħra, id-deġdajna, ħajkonna grupp. Biex indoqqu, daqsek. Ma nafux indoqqo għandna grupp. U baqa ġo moħna, insomma, sa xi 13 sena għadni qed nagħmel dram siena bil-bottiet ta' żeba' u kummidi u naqla l-ewwel par stikek ta' 13 sena ta' vera, stikek ta' vera, ta' pars il-manager tagħna xat li stikek. Beda jħossni dramer issa għandi l-istikek. Nista' mmur insabbat fuq is-siġijiet tommi. Untihom ħadd qatt tagħhom li ommi. Mela, Issi oh. qed qed nitrenja ma ħallini. U niftakar insomma Umbat eh, bdejt naħdem u l-ewwel paka li qbad morni xi drums ta' vera. Drums vera vera. U dal-ostja drums kien antik hekk kollu glitters u bdew jgħajruni x'iżżob. Għax int punk u suppost ħadd. Le, qalu hi dak x'ġib, qed nifraħ jien u ġabuni ħażin għaġeb. Jien qed nifraħ u ġejbe. Isu tal-gejs kollu glitters bdew jagħmlu li daw jaqbdu miegħi. Etta. Mux għandi xieġi veri kontra gejz. Ma dak iż-żmien. Kienet issa, tifhem, kienet ġoħalqna, jek tipo, anka għanna vizzjonajdu tkun pufta jek ma tamilx. Vera, edha, edha. Xkont qed ngħid?
Ta' drums insomma, ġabu każin. Eh, imma ta' qabila x'kienet ta'. Kont ħażin għax kellek glitter glitter drums. Imma ta' qabila.
Jien ma nafx jiena nsassik xi ħaġa u tabbat parla u tven ven u tmur tenġin ta' rasek u ġast qogħdu għaw nħalluk tħu ta' X'kienet ta' qabila?
Issa li li tfix.
Li ġabitna, li ġabitna drums. Il-punks. Le li jom bat kellek dak eh, il-grupp. Eh, eh, tal-punks, tal-punks.
Li mbagħad jisna spiċċajna apparti d-da u hekk sirna aktar ħbieb u bdiet jisa tikber naqra. Eżatt, eżatt. Kien hemm xi erba' gruppi jdoqqu punk u kellhom naqra followers tagħhom. U niftakar fil-90 l-aħħar ta' 94 konna ġejna forsi kien it-tielet gig tagħna wara erba' xhur li konna naf flimkien wara erba' xhur. Ġejna mistednin Rock Cafe konna. Dak iż-żmien biex noqrok kafe. Aħna dna nibdew kull minna tliet. Erba' xhur flimkien stiddinna l-manager. Tgħid bla wow tal-blieħu aħna. Aħna għandu qrok kafe. Għadna tfal 16 sena hekk. U żamna niftakar Max biex nalqu aħna ix-show. Issa dak kienu qed jiġbru flus biex fondi għal live bus mir-Rock Cafe. U niftakar Sa rnexxilna nżommu n-nisem għax aħna l-aħħar band u n-nies qed nir it-tara x'tar-Rock Café għandi l-video jaqbżu minn fuq xulxin biex jidħlu. Kulħadd ħara eżatt mela dak iż-żmien. Jiġi Max qal li qatt ma ra nies daqskemm ra issa r-Rock Café. Qal li qatt. Il-live venue, live gigs fl-antik. Imma il-buzz li qam u dak il-ħin stess qalilna intom dħaltu f'live buzz ukoll. Kontu Jiġifieri, l-għajba, minn- Bas, minn- ja. Minn dak il- dakinhar li daqajna Rocca Fetan tajni ħbas li stidinna biex nkunu fuq il-live bas ukoll. Talla, Ma- Ma proset, dawk proset. 22 band kollha għandhom isem u hekk Mhux hekk. Malta. Kom Eżatt, tibdew intom astja. U daqajna live bas kienet l-ewwel esperjenza tagħna tindoqqu fuq stage kbirek qudiem dawk in-nies kollha. U nnexxinna nqajmu moshpit Bella filli ħafna kulħadd kulħadd mal-artem

Xi ħaġa hekk kienet ma niftakarx eżatt forsi. U da. Kom award ukoll ta' minn għandu l-iktar eh, memorja. Eh, il-kantant għallu.
Ta' naħseb ah. għada kolli. Kenna, kenna, kenna għaw. Għandu raġuni. Eh, Ara, reġġa nesa. Ta' eh, taf li vera nsejt. Xaħġa tal-BNI, xaħġa, ah, mux BNI, tal-Fade Open dan għarki. Illum għana tu l-award ta' minnu l-iktar persuna straight fost nar kolla għek. Il-soundman jek joġbok ejalaw, please. Awards!

Episod li mis, le. Kolla, le, le, le, le. Ma, mela, tal-inti kontu bravi. Sowa, il-baħtu awards, mortu tajja. U mux awards ma tawna xej, ta' ġuwija.
Kitba,
tipo. Għana labu loba.
U zajt il-kelma awards. Għana labu loba, għana biex naraw jekk inġvera, bravu jew le.

Eh, jew inkella il.
Il-fażun. Bil-Malti ġarra.
Il-ġarra. Ta' zobbi. Le, le, zobbi. Dik meta, inti meta, meta, meta tkun eh, eh, ħagġiba. ġarra eh, Le, meta tkun ħatra, ħatra tinta l-ġarra. Kważi, kważi, emora.
Il-ġarra! Il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar il-gizer. Mela għana minna il-ġarra ġejja u sejra, sejra ġdilja mara sejra xol. Fl-aħħar tinkiser, allura il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. Tajba, tajba, tajba.
Għara, faqlu għara. Dak xinu, fiex. Kont tal-ilma tad-dawl. Eżatt, allura huwa kont. Kont. Dak x'jedulu. Bil-Malti, bil-Malti. Eh, Madonna. Ah. Eh, u għaw il-tila. Le, le, u waiter.
Eh. Le, ma dak mux waiter essaċ. Servant. Servant, allora jieġi. Madonna. Ad.

Dak kien liba!
Għaddu ħrejja, teħora, teħora. Ejja, ejja. Dak xet jgħamil fiex.
Eh, dak xinu? Dak huwa polish.
Polish.

Għamlu, mela, kollu, mela. Bruce Lee.
Bruce Lee, it-tini jisem tijaw xinu? Li. Li? Dik xini? Na? Eh, naġa. Oh.
Max kuluri.
Sewda? Ta' tfal ta' fa baba Black Sheep. Aha. Mela, Bruce Lee l-axħar ta' ismu. Li. Lib.
Libba. Għazi ma nafix di. Aw.

Fox dak. Fox, bil-Malti jiġi
Fox.
Fox.
Di. Naf li meġi. Fox il. Il.
Malta Today.
Ekbieġi. Tal-li ktibtu dak il-liba opinju kontrina u fox kemm għandkom.

Sakemm jiġi għada jgħidilna u isma' fatt kellimna naqafu drogi semmijiex. Eh, neħi kollox.
Issemmu għom xe.
Please isemmu għax jina niskandalizza ruħi b'ħafna affarijiet.
Le, għax l-affarijiet huma kif inhom hawn. Kif dejna tkellmu barra ta' tatus u għabel konna niskan. Xkandalizzaw.
Eżatt, xin naraw xal bit tatus. Illum ġiti sa' iktar mill-li kienu forsi dak in-nies li kellhom forsi jinnaf għal xi raġuni iktar ikollhom it-tatu. Tgħid li vera, t-tatu mhux kulħadd melem min jista' ma jistax, ma teżistix vera. E, L-istess kaġa ta' drogi u joint u kummidi. Għabel kien isu kollox naqri ktar. L-lum saret naqri ktar. Open li għet jindunaw illi eh, fl-axar mill-axar daw. Jafu ma jafux xorta ħassir minn imma minn Allora, l-lum nasab jien il-rizultati li let ikollhom speċi ta' mill-affarijiet innifishom, isom irridu jaċċettaw ċertu affarijiet li
It is what it is, jisu it's life. U xek, mux. U aħna kif konna għedna, meta qabel ma bdejna nirrikordjaw, inti tħalt. U għet li li tipo U tkellimna li Iffissajna ħafna fuq l-edukazzjoni, ma ċertu affarijiet ma rridux nitalmu minna. U eh, aħna inkompli nistħar, nistqar li aħna vera comedy podcast u nitċajtaw u nitnejku, però one of the main reasons li bdejnija di huwa biex jisu nedukaw in-nies fi xena ta' acceptance u anki tnaqqas l-ammont ta' tabu, għax daħna mux tabu, din il-ħagġa. U ma kif kif għalinna sawa PJ għaw tella biex u fakkana li It's people like you, jiġifieri, xi ninżagħlek il-kappell talli inti f'dak iż-żmien fejn kienu jiġġudikaw dax-shit ħafna iktar heavy milli jiġġudikaw issa, inti kellek il-bajt tkun you, tkun inti, u tagħmel dak li trid and you got, the tabooness became more normal thanks to people like you għax kieku Tutto rispetto għalihom tibqa' tipo biex niftehmu bħal. Eżatt, eżatt. African countries where this shit is never seen, forget eh, it. Fimt il-punt, fimt il-punt eżatt inti, eżatt, eżatt. Ma ħajjikbru vera vera proset. Eżatt. Ma nafx għala, nis jitkazaw, nifhem għala, tax, it's very fundamental shit, ma. Tal-oppost, nixtiequ noħorġu dal-affarijiet nisu. Eh, eh, eh. Proset li l-ek vera fiex. Vera, vera, issa sinna jisna tal-pastizzi u hekk, ġifieri. Big time, issa. Issa, oltre, issa. Folja. Tara, mux, darbet najd, nispega xal wahda beba tijaj. Għedtilha naf li kulħadd għandu d-dritt jagħmilha, ħadd ma jista' jgħid isma' inti ma tistax tagħmel tattoo. Kulħadd għandu d-dritt u nemmen li mhux bilfors għax trid tkun punk jew forsi dak iż-żmien kienet il-kriminali jagħmlu Hekk tattoo. hekk hekk kienu jistgħu Fimta? jassoċjaw. Jew forsi għax punk jew għandek imiċ. Qed tifhem? Imma mbagħad illum ma nafx għala jien sfortunatament ġieli f'għajnejja Hemm nies li ngħidtilha l kemm tixraqlu da x'biċċa tatu għandu, nara xi mara il bala. Ġiel tara Marta li għamlet naqa' forsi żejjed dik għal ġisimha. Le le ma qed ngħidlek kif naħseb kif naħseb jiena ma ngħidx ma jmisshom x'għamluha, kif qed narhom jiena l-aspett artistiku ħa ngħidu hekk. Yes, eżatt, eżatt.
U bad ġieli nara xi ħadd. Mux dal-bnidem mux ta' tattoos. Kemet nara falza fuq. Per eżempju, ma nafx għala ta' ġivir niddeq najd, amma il-verita. Il-technician tagħna l-spooner dak. Immaġina għandu ta' daru. Skont, skont, forsi, forsi. Xi biċċa żgħira hekk, rajt fuq u ma mbagħad. Jew ma żobbu ta' ma mbagħad jekk taraħ.
Jekk taraħ pereżempju taraħ naqra strampli għax tajdam. Forsi li miċ tiegħu naqra iktar normali mill-li miċ tagħna. Eżatt. Normali, normali.
Iktar tal-knisja. Għax aħna aħna naqra iktar ta' barra mid-dinja. We are the Le, ma tattoos became really, it became a fashion trend. U darba, darba din ixtieq insemmija, la ġejna li għan ixtieq insemmija, darba għamlu l-intervista nsejċ kienet di eh, ta' Malta.

U qed tirrispondi l dak f'daqqa waħda biss dik il-ġurnalist li ieħor ah, li jisek tinsa. U ma titret wis.
Le, apparti di, apparti di. Imma da wasanna eh, fil-punt qed nitkellmu dwar it-tatus insomma wkoll. U inħobb ngħid il-skabi biex ngħidilhom bħala ċajta. Eh, Ngħidilhom jiddispjaċi, nistħi ngħidilhom, pereżempju eh. llum, jgħidu li għala. Ngħidu nistħin oħdejda, pereżempju daqqas kellu tatu waħda nistħi fis-sens pala ċajta. U noqgħod idea għax jien m'għandix eh idea tipo nistħi minnu. Tipo imma f'dak il-mod. Universe the the the.
Imma darba qed nipprova nispjega di. Għedtlu llum nistħi jiena u kont ġej eżatt qed nipprova nfehimha kif qed ifhemha lilkom. Eh. Nistħi tipo ċajt għax jien m'għandi xejn ħdejh. Issa isni jiena kif naqbad ngħidlek mort mort Erwin u dajja biħwejjeġ. Eżatt, mhux hekk.
Tipo, qed tifhem. Eh, u għażaċ għandna jlu nistħi, qabis li xi ħaġa l-ieħor. U di dal sena tant ma tajtx kasha dil biċċa. U daw insomma spiċċa il-programm u daħ għaluli għax issa għaluli ħabba il-di tal-bniedem dritti għalli t-tifferma di li inti l-intervistor rajt tipo għat it-tina l-go ahead dinti u għek. Għattu rajt jien u rajta ta' malajja għax jien biex naqra kartek għandi ġima. Għattu rajt jien kollossa. ċempilli għalli rajta dik għalli rajt.

Beċċa ta' ma' xtaqt nżomma balanċjata to be honest, imma għadni bil-ħajra kont inni mħajjar għalija di li nagħmel xi ħaġa hekk. Isu wiża di kont imħajjar għalija. Għastja ma biltixx.
U terġa' fil-bidu l-pjan kien li qabel nagħmel daw kont ħa nagħmel bħal tal-Mahonies

Aw, da, dik normali nkisser il-kliem, eh? eh normali, normali. Għalla, eh, maħoni. Eh, ma għandi ċertifikata li għom daw Tant kisser, tant saħħarni li Hawaiians fimtu jien. Il-lossa, u ma sfimtuni daw it-tribes għalli mednej. Insomma, u pesko dan nibda fil-bidu li bdejt għal-rasi, naħdem għal-rasi. Qatt jekk ma jirnexxilix, qatt dan mhux ħa nsib xogħol issa jien imbagħad dak iż-żmien it-tatu kienet. Bdejn inkwieta. Naf swiċna Għax- ħafna oh. u.
Għax, u mbagħad, eh, jalla konċ rajt, ma nafx jekk rajtux qabel jew wara dal-magazin. Eh. Kien hemm ħafna nies bil- bil- bil- bil-tatus fuq fuq il-wieġ differenti, eyebrows, kullum kien insomma ħafna.

Daw hekk da tipek kont qed tagħmel fih. Ah, ah, eh, eżatt, eżatt, eh, eżatt. Imma nofs, nofs, nofs. Eh. Nofs. Maħoni, maħoni. U u u u għad ħanamel is-sajjetti. Għad ħalli jekk just in case ma naqbaġ bil-xogħol tiegħi.

Imma ti għalla nizzel sema, għalli. Għalli, għalli, mux għalli, għalli, għandi, għalli, għatmet l-ek xell, għalli, missa t-dar dalla. Għet l-teċ ma tindaħax. Għet mela, għet mux fuq uċi, għamil da mux fuq uċi. Eżat, għamil li trik, għamil li batrit, inti. Għamil li trik.
Imma proset fiex, insomma. Proset, thank you tal-li ġejt fiex. Thank you lilkom, thank you lilkom. Nofs il-program kontri edji. Ma għandix nifem, għax il-fiex xosti jirrakkonta fit-tul. Eh? Ej, wow, bid-dettal, jew bid-dettal, jew li tant inħob nid-detta li ġili sħab fiex. Taf kemm il-ek sejja, għax għed nispeka, għed nispeka bit-tenta. Imbilek se konna gżira spiċċajna buġibba. Taf kien kien fadlinna l-materjal ta' miegħu il-fix. Kien għandna l-irqat fil-da kien hemm tal-irqat u hekk. Eżatt, eżatt, eżatt. Imma sa m'hemmx ta' Nerġgħu jekk nerġgħu nġibu. Nġibu darb'oħra. Nagħmlu għana hawn hemm ħafna xi ngħidu. Nejwa, nerġgħu nġibu fix. Hemm ħafna.
Ringrazzjaw l-sponsor, għanibdew bl-sponsor, s'issa nirringrazzjaw. Għax rid isemmi xatt ukoll. Tija, tija, yes, tija.
Eh, mela, nirringrazzjaw l-sponsors li jieħdu sibna ta' kull poddata li namlu l-sotto zero għal eh, li kelli ġibinna u għek, donuts, croissants u eh, for the sweet tooth. U coffees? Coffees u nirringrazzjaw l lejtu zet li juħsibna tech u għall-air conditioning u koll. Nirringrazzjaw l-Olympus li juħsib l-audio. Olympus Music.
Olympus Music li juħsib dan l-audio għanna Roadcaster Pro 2, Shure Microphone Stand. Il-Met Matt, Matt, eh, Rafa. Matt Dash Photography, Matt Dash Forest. Ehm, Għal kull tip ta' ritratt li għandkom bżon, bazzikament. Għanna l-online intimates li if you want something naughty and nice. Exactly. Ehm, online intimates istaw xieċuħom. U l-Patrick Prince li huwa għed mill-ġodda maħna eh, The Case Factory, aktar dettalji sibom u koll. Eh, cool, custom made tal-ostja u covers tal-mobile, phone cases. Semmejt il-kulħadd. Ħadd pjaċir naħseb semmejt il-kulħadd, iva ta' semmejt kulħadd. Ah, ħadd pjaċir fi xejja. Ta' vera, ta' vera.
Inti tissemmi xi ħadd u. Ta' vera, ejwa, ejwa, eh, audio system Malta.
Kabu ta' xogħol, eh. Le le żomm nara ma mhux alla jkun hemm xi balla mistednin li jieħdu for granted li ħajġu joqogħdu jisemmu l-sponsors tagħhom.

Ma tani xej fuq ek fiex xej faħrek. Vera, vera. Għazan bokka bu tifel tal
L-Inglis faħrek. Kafka mandu drums. Minn dawk, minn dawk li jibdilek storja romantiku I've known fish since 1974. Ma anyways. Eh, Insomma, eh, il-ġisimom Dominku u Steve il-xef, insomma, ħafna ħbib tijaj. Proset, guys.
Love you all u familja, insomma, kullħat. Intom U l-kom proset. Thank you, Lira. Ta' naqra tbissima li jetta tonniz, u. U daw li jkunu naqra tu għam ċans, jieġu mażmin. Jieġu, jieġu, jieġu mażmin. Kollox